Başlan ýoluňyz bardy, gürrüňe de siňmelýä. Ondan soňam Jäjege, Jäjegi nähili açdyňyz, Jäjege gelýän ýol, şoňa getiren tejribeler barada birazajyk soraglar beresim gelýär. Indi başdan başlasak, illýustrasiýalary çyzyp, ýaňky Türkmenistanda, ýaňky türkmeniň adaty gündelik durmuşynda illýustrasiýalary çyzyp, köpçülige görkezip başladyňyz. Şondan däbe çenli bolan bir ýol barada aýdyp beräýiň. On sekizinji ýylda durmuşa çykamsoň başladym. Sebäbi göni.

The Owat onlaýn iňlis dili prepodawać edip, italki-de sapak berýärdim. I pouçaýtsa paralelno surat çekmäge başladym. I surady nu kak öwrenjek bolsaň, şo bir zady kän gezek çekip durmaly. I kak ras komiks şol şo çekýän zadymy has gyzyklandyrmak üçin komikslara geçip başladym. I üýtgeşik meň zadym tipo. Aý adam näme diýer diýip ýok men srazy etýän we ýükleýän. I ondan feedback alýan, seretýän adamlar gowy görýän eken. Nu tipa ponrawilos laýk köpelýär ha ha hi hi. I şeýdip dowam etýän illýustrasiýanam ulaltdym gapdalyndan to ýest skillymy ulaltdym. özgertdim. I komikslerim prosta gapdalyndan kak özüme-de gowy, ptamu şto fidbek has kän alýan, illýustrasiýa wapşe edesim gelýän zat. I kellämde men illýustrasiýada gazanmaly diýip pikirim bar. W itogi tam, assobinno meň zatda.

Kik diýen ýaly adamlar hem gowy görýär, auditoriýany köpeltýär. Osnovnoý iş illýustrasiýa bolmaly. I pandemiýa başlady. On dokuzda i on dokuzdan men türke gaýdyp geldim. I türkde uje na tat moment men illýustrasiýada zakaz alýardym, upworkda hasap açdym. Uje gazanyp başlapdyňyzmy?
Uje

Şular ýaly tehniçeskiý zadaniýa okladylar, Türkmenskiý swazy na sowremenny, plan auditoriýa üçin gerek, okey. Etdim zakazy, no gelemde uje ýigrimi birde, nu uje sobesedowaniýa geçirdim, tebe interesnama diýdiler, hatýa men tekstil ýa-da, Tam likala nädip biçmeli nädip tikmeli wapşe habarym ýok olarym aý näme gorkma ýitirýän zadyň näme aý bolýa siz gorkmaýan bolsaňyz menem gorkamok dawaýte başlaly ýitirýän zadymyz ýok i da näme üns çekdi däpde näme bilen krýuçok zat nu tipa srazo menedjer dizaýn odeloň bilýäňmi i kak by ego çynem gowy göni işe barýaň menedjer hatda işde adam bileňok düşüneňok nu kak by

Dizaýnerow nanymat, nädip çekmeliligini öwretmeli, w kakom stili, näili gowy, näili gowy däl, kak na samom dele worować illýustrasiýa, to ýest ştoby tipa gözläňde ýok bolmaz ýaly, tak i ýest tipa ogurlaýaň, no nastolko gowy ogurlamaly, şto w itogi ogurlaýan suratyňa meňzemeli däl. Okey, ony nädip etmeli, stiliňi nädip tapmaly i da, a biçim tarapyndan

Siz özüňiz şony içinde bolup nähili gördüňiz? Şo taý şo döwürdäki dinamika nähili i plus siziň öz tejribäňiz? Öh ýaman molodoý brend i içinäki işgärlerem oçin byli molodyý i u nas byl naprimer çuçut ryzna ryznaboý wideniý naprimer men o wagt däbe ýerem dene men şu wagt otuz iki ýaşymda bolsam ýigrimi sekiz ýigrimi dokuzda da ýigrimi ýedi ýigrimi sekize men däpler iş däpde işledim i biz kabutta başda ondanam kiçi auditoriýa tikýädik meň kellämdäki opять же meň stilim üýtgeşik naprimer däbiň stili başdaky futbolki bolye takoý strit staýl tam giňiräk balaklar sportiwny obraz žizny meň meň stilimden wapşe

Tipa güýç toplap bilen we bir-birimizi gollap dizaýnerler ol bilen biz symulaýor gitdik aşak utwždajt prwirjat lekala i hemişe modelle barlaýan i uje tipa ýüzlerini görýän sehda gyla sehiň başlygy gülüp gidin şeýdip ýüzürläp otyrsyň mini mini kiçaýa petni tak.

atmosfera bola oçin dinamiçne ýaman i prosesler bahym gitýärdi dedlaýn ol bul imenna fäşn industriýada men göz ýetirdim bura restoranny biznes i adežda bilen fäşn bilen moda bilen baglanyşykly biznes iň çylşyrymly iň kyn iň nerwiň oýnaýan biznesaň biri sizi sosial mediadan instagramdan tanaýan adamlar belli bir derejede illýustrasiýalygyňyz söle tanap başlady. Ýöne däpdäki soňky ýyllaryňda siz köpüräk özüňiz öňe çykyp başladyňyz. Outlook of the day ýa get ready with me ýaly trendler bilen şony köpüräk ulanyp başladyňyz we esasan hem içine däbiň hem käbir produktlaryny integrirleýärdiňiz. Şoňa geçiş nämede boldy? Mindset üýtgedimi ýa? Ýok, hatda daže däpden çykmanka men dekrede çykdym-a. Dekretde, ete kak by

Ýigrimi dördüniň tomusynda-da, ýigrimi dördüniň tomusynda çykdym i ýigrimi dördüniň dekabrynda, u mnýa uje bula nowaýa kolleksiýa, patamu şo tomusda çykdym i wot sentýabrym Get Ready With Me bilen geçdim i konýet sentýbra men Jazz-yň iň birinji modellerini wobşe däpde ýasap başladym. Ete bula moýa ideýa, dawajte wnedrim, wot kümüşçiler eşek ýalak zat ýasaýarlar, şo wot molodýožyň geýip biläýjek

Predpriýatiýalarda prosessorlar ýaman uzak gitýär. Men öz başlygyma aýtýan, başlyk öz başlygyna edip tassyklaýan çatam buhgalteriýa swiret, ol bul meň uje ýuwelirler maňa bizar etdi. Hany gelýäňmi, obraziýadyňy alýasmy, köpeltýäsmi? Garaşyň, garaşyň, başygam garaşdy ýa menem garaşyň. I karoçe

Öz joralamam sorady, Woý şuny näme etdiňiz, ili tam däbiň saýtynda görüp, şo meň ýasan izdiýeleme birini daže fotosessiýada ulanyp gördük, Kleo kak ras, indi o wagt Kleo däl ady, i şu wagt Kleo namnogo üýtgeşik öňkiden, nu eti bul samyý perwy obrazec, i şo saýtdan gözläp joram, Woý şuny näme nirden aldym, özüm ýasadym, ýa taka özüm ogdy ýasap ber, i şeýdip da na samom dele ras uş spros bar, hatda öz joram. Dawajte poprobuýym diýdim. I özüme kak raz sel goýdum. Men dekabryň birine 30 ýaşamaly. I men şoňa çenli wypustit etmeli. Çopan telpek kolleksiýa na tut moment bola. Aý kolleksiýa diýip kolleksiýa-da däl. Indi bilýän kolleksiýa däldigini. No, swýewo roda kolleksiýa. I şony noýabryň on bäşine diýip özüme data goýdum. Gijä galdym, on altysyna süýşürdik. Nu niço, on altysyna da perwoý kolleksiýa bolar, çopan telpek diýip. Däpden çykanyňyzda uje ýa neme diýdiňiz, otpuska çykamda şo döwür men eýýäm belli bir netijä geldim, şu däpden çykmaly, köpräk maşgalam bilen wagt geçirmek isleýän, köp stres bar. Ýöne O taýdan çykybam täze strese giren ýaly bolman bijek hem stresi azalmaý. Ete znaýaş ete haroşi stres ete adama stres gerek durmuşynda ýöne aňyrda sen özüň göreňok da bir jäjekde de men ýuwelirni barada hiç zat bilemok no aňyrda tekstil barada hiç zat bileňok i jäjegi wot häzir täzeden aýdaýyn tut drugoý stres kagda sen

Şulaň hemmesi sizi öz zadyňyzy etmäge itergi berdimi ýa aslynda-da aň astyňyzda şu pikir bardymy, men bir gün öz işimi ederin, öz brendimi dörederin ýa şu tejribeleriň hemmesi sizi şo taýyk itdimi? Ýa-da oňa emin öz-özüme işlärin diýip pikir bar hemişe.

I sen bilýäň što tam Aý däpde-de hiç kim ýok diýenokdy, no sam fakt seň özüň içiňdäki jogapkärçilik bada men şul işi dynmaly, dedlaýnym ba, işgärlem garyşyp dur, olaň işlerine seretmeli, ol kontrol etmeli, tam çota gorit, i kak by sen ony taşlap gitseň vsё rawno şul işi sen yzyňa gaýdyp gelmeli. A bärde sen Işgärleňe näme etmelidigini tam öýdenem edip bilýäň, kag be oturan ýeriňden sms ýazýaň gitýäň öz işiň bilen bolýaň. I nas iz za tago şto men özüm öz strukturam goýan üçin men rahat gidip bilmen şu wagt daže tam iki aýlyk daş ýurda da çykyp gidip bilsem ştag hemme zat normalny bolýar ştaýda hemme zady özleri alyp çykýarlar nesip bolsa

On ikide işläp başlap, sekizde ýapýas. I naprimer, kän pikirlendik, nu, kak by, haçan goýarly wagty. I biz pikir etdik, başda, aý, tipa, dokuz beter ir, on diýeli, I tam dokuza çenli, na samom dele işledip gördük, onnoň on iki diýdik, adam gelenok. I dokuzda açyk işledip gördük, on ikiden dokuza çenli, adam gelýä, nu, tipa, şu, şu birki adam. Sekizdenem geläýsin. Hiç zadam bolasy ýok. I poetemu on ikiden sekize çen etdik. I biziň bizdäki işgärleriň hemmesem eje, çagalary bar. I kak by menem eje. I şony şo bize rahat bolýar. I işgärlere-de rahat bolýar. Çagalaryny mekdebe zada ugratýarlar. I sekizede öýe barýarlar. Iki müň ýigrimi dördüň tomsunda eýýäm siz däpden gaýtýaňyz we noýabrynda-da birinji kolleksiýany çykarýan çopan telpegi. Şol aradaky birnäçe aý meň üçin gyzykly. Nähiliräk duýgular başdan geçirdiňiz, nähili çälençleriň üstünden geçmeli bolduňyz? Aý, çälenç gaty kän däldi. Kelläňde bir kolleksiýa çykarmak, ýonuň kime gerek bu kolleksiýa, kelläňdäki pikir, kime gerek bu kolleksiýa, e, nädip prezentowat etmeli? Wobşe başda e, men awat Viva la Vikan kursuny aldym, toçka rosta, karoçe, men biznesa taýýarlanmak üçin, karoçe, men taýýarlan açýan men biznesi. I kolleksiýaň e, işläp otyrkam, e, şo taýda kurs aldym. I iň gowy zady community karoçe hemme şolar ýala edilýänden da kakita asnowy biznesa sen tipa prosta tak edeňok sen hökman auditoriýaň biläýmeli i peýda beren ýeri kän no w osnovnom kim şol.

Ýakynda görjek bolup näme bar ço toçka rosta ýapylsyn gitsin tipa göremzok nu dissik bar apşaýsitsi ksati arasynda telegrama ýazyşdyrýas no ýaman gowy bardy i olam öz strahlaryny aýtdy i daže ol çu çut menden öňräkdi ol uje zapustila svoý brend i öňki gorkýan zatlary tipa manysyz diýip aýtýar sen prosta zadyňy ýükleýäň gorkma prosta put it out there.

Çäre bolýadymy şo wagt şo töwerekde i tipa muzykasynam bahym aýyryp söküp zat etmelidi i men pikir etdim tipa maslahatlaşyp şo wagt tipa enli koliçesodan köpeltmäli i poetemu käbirlerini çagyrmadym gaty görmedik wot i no da uje na perwiý kolekciýa uje satyn alny käbir izdelýalar i poetemu şondan basdyk uje. Ýaňy diýdiňiza gündelik durmuşda ulanmak üçin. we miniatýurny we neme tarapama, millilik tarapama. Ýaňy nemäni mysal berdiňiz, şu joraňyz bäri tomsuna gelende ýany bilen alyp gitmäge gözledi, ýöne hemmesi uly, uly göwrümde we hemmesini alyp gidip bilmedi, alanlarynyň hem köpüsini özi täzeden, täzeden işletdi diýdiňiz. Indi bizde zergärçilikde bir oturan ýol bar. oturan usullar bar. Bärde iki sany zat sorasym gelýär. Esasan şu siziň etýän dizaýnlaryňyz bilen hem milliligi, hem miniaturany, hem gündelik durmuşda ulanyp biljek şekilde edilen dizaýnlary ýuwelirlere äkideňizde, eýýäm milli şaý-sepler bilen işläp ýören zergärlere äkideňizde nähiliräk reaksiýa boldy olar tarapdan? Ikinjisem, aslynda halk nähiliräk seretdi? Ýagny bizde bar-a ine gül ýaly şaý-seplerimiz milli. Jäjik hakykatdan hem gerekdimi? Ynha seret. Wapşe öz milli zadymyz istoriçeski görnükli bolmaly. Waperwih status simwoly bar. Ikinji bilenem nu gaty yza gitsek eta nu kak by zenan maşgalaň ekonomiçeski sostoýaniýasy katory na nosit na sebe etsin bolýa biz kaçewny narod özüňde götermeli da şu wagt özüňde götermek aladaň ýok statusny simwoly galýa hä i da toýda zatda görnükli. Gowy, ýöne kogda naprimer öz türkmenligiňi gündelik zatda görkezesiň gelýärda, saňa gowy görýän wot şu srdaligi, şol filigranligini gowy görýän men gündelik geýjek i ýa dumay iminna meň pokoleniýam töweregiňdäkiler wot durmuşa çykamyzda zat edemizde gyzygy gyzyla üýtgeşik

brend çäjek bet. Zergärler şolar ýaly gözli seret zergärlerem ýa-da. Ete bolşa klient barada özüm barada aýtdym. Zergärlere de ýaman gyzykly na samym dele başda giremizde wot iň birinji zergärlere beremizde ne serýozno kabul etýärler tipa aý munyň näme no aý ýasaýarlar Aý, erbedem däl, tipo, iň soňunda öz işinem öwmeli bilýäňmi? Gowardy. Potom tiraj köpelýär, adatça bahalar ösüp başlady. Hä, gowy gitýän bolmaly bilýäňmi? Mundan aý, podajdi, geçen hepde plany. Aý, ýok, indi, tipo, kyn-la, iş kyn, tipo, filigrain je et, ruçnaý robota, bilýäňmi? I potom widýa, çto geçýär. I, wot, daže şu wagt jäjege ýuweliri samy wyhodýa.

Göresi gelýär, elläp göresi gelýär, puly nämä töleýänini göresi gelýär, saýlap alasy gelýär. Onlaýn hem işleýär. Uje alyp görenlere biz problem alýardy. Öňkülerem my sozdali uslugu primerka na domu tam iki-üç sany izdeýli ugratýardyk, ştoby adamlar söranna göresi gelýär, elläp göresi gelýär.

öňki milliligi täzeden bu aýdym-sazda-da şolar ýaly ýa sungatyň başgarak ugurlarynda-da öňki milliligi täzeden şekillendirip, täzeden interpretasiýa edip, köpçülige ýetirmek trendi köp döräp başlady. Uje näçe ýyl bäri dowam edip gelýär. Indi meň gyzyklanýan zadym, indi sizem meňzeş ýoldan gitdiňiz. Häzirki günde seredemizde, Ýa-da oturan ýerimden jäjege seredemde diýeýin. Belli bir derejede bu üstünlikli biznesiň dowam edendigini şeýle duýgy berýär daşyndan seredeňde. Hakykatdan hem şeýlemi? Şon şo gyzykly. Soraýanymyň sebäbi bir adamlar şular ýaly işe kelle döwenlerinde, şular ýaly işe girişmek islänlerinde nähiliräk riskleri göz öňünde tutmaly we Eger uzak möhletleýin edeňe degýämi sorag hemme kişiň kellesinde bolýar-da. Şoň üçin birazajyk biznes tarapdan seredeňde Jäjegiň ýagdaýy nähili? Plýusa çykdykdy diýip soraýaňmy? Gönümel sorag, ha plýusa çykdyňyzmy? Ýa plýusa çykýaňyzmy? Plýusa çykdyk.
Na samom dele

Wkus, dizaýn, upakowka, naýti wot wsё gowudan edip ottaçit daraý, nastoko hemme zat gyzykly, men şuny gowy edip goýsam şo taraplara geçip giderin belki, patamuşda gynanýan zadym şto.

Bu spros bada özi ýok produktyň. Hawa umuman meň üçinä nemes gyzykly köplenç ine siziň etýän işiňizdede ýa belli bir derejede däbiň etýän işindede ýa meňzeş sungatyň beýleki ugurlarynda meňzeş usullary ulanyp, meňzeş çemeleşmeler bilen edilýän işleriň arkasyndaky proses gyzykly bolýar maňa köplenç. Nireden nirä gelipdir, milliligi nähili interpretasiýa edipdir, şony ýoýupdyrmy, ýoýmandyrmy, manysyny geçirip bilipdirmi, geçirip bilmen. Ýoýmak diýemde düýp manysyny köplenç ýagdaýlar bolýar diýeli. Bir zadyň belli bir manysy bardyr. Ýöne şony häzirki zamana geçirip täzeden interpretasiýa edilende owadanlyk üçin ýa bezeg üçin ýa owadan daşky keşbi üçin düýp manysyny aradan aýryp bilýärler. Diýeli şo manyny berýän bir detal bardyr. Şony aýyryp goýberýärler, şo manysyna düşünmän. Ýoýmak diýemde, şo bir gyrasyny doly ýetirmän. Ýöne ýaňky aýtýanyňyzdanam aýlanyp-dolanyp ýene nämä barýarsa, community meselesine barýarmykak diýýän men. Jäjägiň daşynda-da bir dörän community-niň bardygyny belli bir derejede görüp bolýar. Şo size nähili täsir etýär? We şo community-ni döredeňizde nämelere üns berdiňiz? Sebäbi community diňe millilik tarapdan ýa nähili diýsem has duýgy tarapdan seretmän imni biznes tarapdan sereden ýagdaýyňda-da dünýäde birazajyk trend şo community-niň töwereginde aýlanýar, şoňa barýar ýuwaşlyk bilen. Siz özüňiz nähiliräk ulanýaňyz şony? Aý community-ň sen bir zat ýasabilseň community şoň töweregine özi döreýämikä diýýän. Sen özüňem oçin wažny community-ň başynda kag be şony döretjek bolan kim i seň auraňa görä adam gelýä pouçaýatsa i jäjegi şuwat ýa dumaýu u nas ýest tipajy hä kliýentow.

Tam na putişestwiýe i tak dalýa ili tam özüne yrym etýä bir zady ili bir zady tam niýet etýä, çel goýýa. Men çel goýdum, men jäje galjak. Düşündiňizmi? I ýa dumýa eta wot bilemok men telekeçi biçdik goýanlygy bilen baglymy ýa başga bir zat bilen baglymy. No ýa dumýa komýuniti wažna i Men na samym dele men buýsanýan, men kliýentlerimdenem buýsanýan i kogda wot imine men şol yrym etdim, niýet edip geldim diýip aýdanda men ýaman begenýän. Ete daže men näme üçin işlemäň bir gowy tarapy ete daže sen example bolup,

Ikinji, üçünji derejeli manylaryň üstüle görkezjek bolman gönümel görkezip başladyňyz. Ine gruby sen Nýu-Ýorkda ýaşaýan bolsaň, gündelik durmuşda häzirki zaman geýinýän bolsaň, jäjek şoň bir bölegi bolup bilýär. Ýa-da Ýewropada ýaşaýan bolsaň, gündelik durmuşda Ýewropanyň stiline görä geýinýän bolsaň, jäjek şoň bir bölegi bolup bilýär diýip gönümel görkezip başladyňyzmyň arkasyndaky sebäp näme? Ete sebäp däl, ete na samom dele kliýentler alyp gitdi uje, daşary ýurda geýýärler, suratlaryny oklaýarlar, ana men planda, Stambula, ana Baharym alyp gitdi, getirmeň, jäjegimi remont edip ber, men gidip barýan daşary ýurda, petlä dakyp ber, heýdip dakjak diýip, i tóže Baharym men gidip barýan, getirmeň jäjegimi, surata düşek aňyrda galoşym bilen, uje, uje şol komýuniti uje özi döretdi, wot eto naprawleniýe, men daşary ýurtda, men jäjek geýýän. I na samom dele elli prosent jäjek sowgat alynýar. I otuz prosendem mož daşary ýurda gitýär. Nu mož otuz ýa perignowy dwacyt pät prosentov jäjegiň toçna sowgatlyk daşary ýurda alyp gitýärler. To ýest nu da daže daşary ýurtdaky firmalaram gidip barýarkalar okey bir ýadygärlik alaýyn şu taýdan diýip olaram jäjek alyp gitýärler. Eto uje bolan zat bolan üçin bizem aý bole bizem düşürip goýbereli. Kakras täze bol özi New Yorkda ýaşaýar. I bärik geldi. I men spotesili i gidip barýan i wsё okey dawai i kakras Kakajan bilen habarlaşyp atyrdyk o wagtam. Da dawai çek kolab edeli täze bol düşüreli owadan täze bolu. Da ýaman gowy boldy.
Tak indi nämäni sorasyň gelýär. Birinji kolleksiýany Çopan Telbekdi. Ony eýýäm däpde döwrüňiz işläp başladym diýdiňiz. A, ýok, Çopantelpekde sentýabrda işläp başladym. Däp, nu, po suti, da, da, beý diýseňem bolýar, потому что däpdäki çykan izdiýeler Çopantelpege bardy. No, üýtgäp bardy, no, bardy, da. Indi ondan soňky kolleksiýalaryňyzy işläňizde nähiliräk näme bolýar, proses bolýar, başdan aýak? Siz oturan ýeriňizde, ine, men şuny etjek diýýäňizmi ýa belli bir. derejede töweregiňize seredip, hä, ine şundan şuny edip bolar, ýa umuman şuny emes gyzykly maňa, kelläňizde ideýa döräp, zergäre barýar, i zergärden bärik butige gelýän proses gyzykly.
Wah, hiç zat bilmeýän.

Şu wagt hemmesi aýratyn tyk-tyk-tyk-tyk i potom kliýendiň sprosyna görä tam şuň gulakhalka ýasaň, muňa ýüzük ýasaň, meň komplekt geljek i galanlary şeýdip dörän. I proses şol, tipa bir zat görýäň, ylham alýaň, çyzýaň, wsýo berýäň.

Şitney wot şoň bilen, şoň tejribesi bilen, a wobşe to nado po drugomu kolekciýa sozdawaýt, nu ladno okey, nauçi kak, wot i tak kak uje biz ulaldyk, nam ýueksinem etmeli, hatýa şu wagtam ýueksine düşünýäs, kak eto dowžno byt, kak serýožki dowžny wiseýt, sallanmaly däl, ykjam durmaly, ýitmeli däl, i wot şo prosesler indi has bolmalysy ýalak, şu wagtam şolar ýalak-da, indi has indi kolekciýada wsýo. Işläp zat etmeli. Poetому şu kolleksiýa üýtgeşik bolmaly. Altyn-kümüş bazaryny belli bir derejede aýakda tutup duran zat biziň toý industriýamyz. Şeýle galyň salynýar, galyňdan daşaram toýa niýetläp, men toýda dakaryn diýip alynýan ýagdaýlar bolýar. Indi şu dinamikaň içinde Jäjegiň gelejegini nähili görýäňiz, esasan, biznes tarapdan? Adam günde-günaşa gelip, özüne jäjek satyn alanokda. Siziň brendiňiz manysynda däl-de, umuman sözüň has giňiş manysynda diýeýin.
Da, как бы şäherim gaty ullakan däl. I biziň auditoriýamyzam opredelennyi prosent şu şäheriň içindäki. No biz intäk

Daýboh Jajak Worldwide dostawkamyz bar diýip ýazmakçy nesip bolsa şo logistikaň ugruna. Iň kyn zatlaň biri no biz şony zat edip bilsek Jajak Worldwide bolýar. Amerika dostawkaňyz barmy? Atam Fransiýa dostawkaňyz barmy? Ýada men Nowoý Zelandiýada nädip ugratýatam Hytaýyň üsti bilen onuň alyp beýdip karoçe hem dostawka gymmat bolýar hem kak be uje Izdiýeleň ýarsy dostawka. Şu wagt şol meseläni çözsek, eto wse türkmenler, kator bir mahal göçüp gelen i öýüni küseýä i wot jäjek, eto kak ras taki to što možna s soboý nosit i komu to podarit, da wot menden saňa kak by türkmenistandan saňa. Ýaman gowy. Sowgat jäjek. Jäjek prosta toýluk sowgat dälde da dla dushi na samom dele da biri bir zat açsa jäjek alýa näme powod doglan gün tam ili çewota dabilis kakoý to bola mailstony geçipdir biri şoňa sowgat i tak dälä. Köpüsinde klient